Hemmäňize salam. Bu sapagymyzda basyş barada durup geçeris. Basyş näme? Gaty maddalarda basyş we suwuklyklarda, gazlarda basyş. Şolar boýunça gysgaça düşünje bereris. Käbir zatlary biz gündelik durmuşda bilýäs ýöne şoňa sorag beremizok. Ýagny fizika sapagyna gelýänçäk aslynda biz köp zady gündelik durmuşda görýäs. Mysal üçin çekiç diýeli. Çekijiň şu taraplaýyn hereket etdirenimizde buramyza güýç bilen ýagny tagta girýär. Eger-de şeýle ýagdaýda bolsa näme üçin geň güýç sarp edenimizde çüý tagta urup bilemizok. Ýagny Şu ikisiniň arasyndaky tapawut, ýagny basyşyň tapawudy netijesinde, ýagny çep tarapdakyda basyş köp bolýar, sag tarapdakyda az bolýar. Ýagny muny diňe basyş bilen düşündirilse, düşündirse bolar. Häzir muňa ýene dolanyp geleris. Häzirlikçe basyşyň formulasynyň üstünde durup geçeliň. Ýagny basyş formulasy gysgaça güýç bölmek Meýdan. Togsan gradus güýç diýdigim näme? Ýagny perpendikulýar güýç diýilýär. Ýagny aýdaly şu biziň agajymyz bolsun şoňa güýç sarp edilýän bolsa ýagny şuňa togsan gradus gradusdan sarp edilýän güýje diýilýär. Şu taýdaky güýjümiz. Bölmek meýdan. Bularyň ölçeg birlikleri bardyr dok geçsek güýjüňki. Nýuton meýdanyňky metr kwadrat. Gysgaça nýuton bölmek metr kwadrat basyşy aňladýar. Ýagny bu-da paskal. Onda näme eken? Bir paskalymyz deňdir bir nýuton bölmek metr kwadrata deň. Munam belläp goýuň. Bu biziň basyşymyzyň ölçegirligi. Indi ýaňky çüýli çekiçli waka dolanyp geleliň. Aslynda näme bolup geçýär? Ýagny basyş Näme üçin şu birinjide uly sebäbi diýende çüýüň ýiti uç tarapynyň meýdany kiçi. Çüýüň kütek tarapynyň meýdany uly. Aýdaly biz ikisinem bir adam eli bilen urýan bolsa çekiji şol bir adam takmynan şol bir güýji sarp eder. Indi men şu taýda size düşündirip geçeýin. Şunuň meýdany kiçi, aýdaly şu nokat bolsa şony biraz ulaltsak şu çüýüň ujy Muny mikroskopda aýdar bolsak şeýle bir togalak görnüşdedir. Munuň meýdany pi r kwadratdan pi r kwadrat ýagny pi köpeltmek r de radius şoňla hasaplanýar. A munuň kütek tarapy şeýle ulurak. Eýa muň meýdany pi r kwadrat. Şu taýdan hem belli şuň meýdany uly. Muň meýdany gaty kiçi. Aýdaly muň meýdany 1 bolsa Müň meýdana baryp bir ýigrimi ýa-da elli. Ikisiniň hem güýçleri deň bolsa, aýdaly müň güýji on nýuton bolsun, müňkam on nýuton bolsun. Indi biz ýaňky görkezen formulamyz boýunça edip göreliň şony, ýagny basyş biz näme diýdik formulasy güýç bölmek meýdan. Güýjümiz on nýuton, meýdanymyz birinjide bir. Indi diýmek basyşymyz on bolar. Bärde-de edil şoň ýaly güýjümiz on, meýdanymyz elli. Ony ellä bölsek, ýagny nollar gysgalar. Biri bäşe bölsek, nol bütin ondan iki. Ýagny on nol bütin ondan ikiden ep-esli uly. Diýmek, onda biziň birinji suratdaky basyşymyz, ýagny P bilen bellesek, şu uludyr. Ikinji suratdaky basyşymyzdan Gysgaça indi siziň gözüňize köp zat gelendir. Göz öňüňize getiren bolmagyňyz mümkin. Meselem, kuhnýada aýdaly gök önüm, miwe dogranyňyz ýa-da et keseniňizde näme üçin pyçagyň ýiti ujy bilen kesýäňiz? Sebäbi diýen kütek ujunyň meýdany uly, ýiti ujunyň meýdany kiçi. Diýmek, näçe meýdan kiçi bolsa, näme bolýan eken? Basyş uly bolýar. Men beýleki suratlara geçeýin. Suwuk we gaz maddalarda basyş nähili? Şuňa nähili garaýaňyz? Onda-da şol bir formula. Ýöne şu formuladan bir zady çykarmaly bolýar. Häzir men ony size görkezjek. Suwuk maddalarda durup geçeliň. Aýdalyk, gabymyzda suwuklyk bar. Şunuň şu taýdaky düýbüne suw tarapyndan, şu görýän suwuňyz tarapyndan edilýän basyş näçe bolar? Biziň umumy adaty formulamyz, ýagny P basyş P harpy bilen bellenýär diýdik. Ýagny bu iňlis dilinde pressure diýilýär. Deňdir force. F hem güýç. Bölmek area. Ýagny A-da meýdan diýip aldyk. Indi fizikada ýadyňyzda bolsa men Nýutonyň kanunlaryny düşündirip geçemde, ýagny güýç, massa, köpeltmek, tizlenme diýdik. Başgaça şu taýda güýç, ýagny mass acceleration diýip berdim men. A harp tizlenme. Şoň ýerine şu F-iň ýerine şuny goýduk. Bölmek meýdan. Ve ýene-de bir fizikadan bir formulany bilýäňiz, ýagny D dykyzlyk, density diýilýär. Massa paýlanan göwrüm dykyzlygyň formulasy. Indi şu taýda massamyz den e, dykyzlyk köpeldilen göwrüm bolar. Şonuň üçin şu taýdaky magsaň ýerine gyzyl köpürdilen göwrüm goýduk. Köpürdilenem A-nyň ýerine-de G goýduk. Näme üçin? A-nyň ýerine A tizlenme, G grawitasiýa tizlenmesi. Sebäbi diýende şunuň suwuň aýdaly şu taýda e, güýji massa köpürdilen grawitasiýa Ýagny suwuň agyrlygy şuňa täsir edýär. Başga hiç hili güýç ýok. Elimiz bilen suw itemizok, zat edemizok. Şonuň üçin şu taýda A-nyň ýerine G, başdan G diýip almalyk. Dowam edýäs. Aşagynda meýdan. Soňra şu görýän adyňyz beýiklik diýip alsak, aşaga meýdan bolýar. Ýagny şu gabymyz aýdaly Aslynda üç ölçegirräk edip çyzsak, şeýleräk bolsun gabymyz. Şeýleräk bolsun. Garaz men kän gowy çyzmadym. Garaz şu aşagyndaky meýdanyny hasaplap, soň beýikligini köpeldýäs. Şuň göwrümini tapmak üçin. Şoň üçin şu göwrümiň ýerine biz e, meýdan köpeldilen beýiklik diýdik ine şu taýda. Görşüňiz ýaly. We oň ýerine şo göwrüm, şu göwrümiň ýerine goýduk. Netijede biziň şu A-larymyz gysgaldy. Netijede biziň başymyz, basyşymyz, ýagny dykyzlyk köpeltilen, beýiklik köpeltilenem grawitasiýa tizlenmesi şolara deň boldy. Ýagny bärde P harp basyş diýmek. F güýç. Ölçeg birliklerini hem ýanynda görkezdim. Bularam özüňize belläp alyň. Dykyzlyk. Indi gysgaça aýtsak, suwuklygyň e, suwuklygyň basyşy formulasyny belläp alyň. Näme ekeni? P, ýagny pressure bolsa, suwuklyk deňdir beýiklik, ýagny H bilen bellenýär, köpeldilen dykyzlyk, köpeldilen hem grawitasiýa tizlenmesi. Indi şeýle bir sorag ýüze çykýar, şu formulany bilmesegem suwuň düýbünde, aýdaly şu düýbündäki şu taýdaky basyş şu taýdaky basyşdan beýikdir. Ony men size has ýönekeý usuldan Düşündireýin. Suwuň molekulalaryny siz has ulaldyp göz öňüňize getiriň. Suwuň molekulalary şeýle bolsa. Ýa-da men ştaýy çyzaýyn. Suwuň molekulalary şeýle. Molekula görnüşinde diýip göz öňüňize getireliň şuny. Ýagny şu nokatda has köp üstünde köp molekula bar. Diýmek şu has köp basylýar. Şu nokatda muň üstünde az molekula bar. Bu nokatda has az bar. Ýagny adaty siz özüňizem bilýäňiz, suwuň näçe çuňluga gitdigiçe üstümizden basyş köpelýär. Aslynda bilýän zatlarymyz ýöne fizikanyň dilinde muny formulalar bilen aňlatmak e, biraz kyn bolmagy mümkin. Garaz, ýagny H diýip bellesek, onda suwuklygyň basyşy Haşa bagly, ýagny beýiklige. Gazlarda-da edil şoň ýaly, şu suwuklyk ýerine gaz diýip ýazyp bilersiňiz. Olaryňam formulasy edil şoň ýaly. Ýagny haş köpeltmek, dykyzlyk köpeltmek, grawitasiýa tizlenmesi. Indi wideoň soňunda bir soragym bar. Daglarda aýdaly, şu taýda Üç taýda dag bar diýeli. Dagyň beýikligi 3000 metr bolsun. 3000 metr. Indi şunuň ýokarsyndaky howanyň basyşy, howanyň basyşy köpmi ýa-da şu taýda howanyň basyşy köp? Ikisinde-de dykyzlyk deň diýip alsak, haýsynda howanyň basyşy köp? Ýagny, gysgaça aýtsak, biz ýokary gitdigimizçe, ýagny, elli gatly bina diýsek, ellinji gata gitsek, basyş köpelýärmi ýa azalýarmy? Kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Wideomyzy paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Indiki sapaklarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!